Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir sinn am Moment an enger ganz schwiereger Situatioun. Et ass nach ëmmer net kloer, wou Omikron eis wäert hileeden. Eppes wësse mer awer haut schonn, Den Omikron ass keng Well, op där ee surfe kann, mee et ass eng Mauer. Eng Mauer, déi sech virun eis opbaut wéi en Tsunami an déi ganz schwéier ze iwwerwanne wäert sinn. Beim leschte Vott vum Covid-Gesetz hate mir Piraten eis enthalen. Mir konnten net dofir stëmmen, well den 3G op der Aarbechtsplaz de facto eng Impfflicht fir Leit mat méi klenge Revenuen duerstellt. Eng Impfflicht, aus där sech Verschiddener kënne mat Schnelltester rauskafen an anerer net. D'Gerechtegkeet gesäit anescht aus. Ech wäert och herno nach eng Kéier kuerz op déi Calculen zeréckkommen. Mir wollten awer och net géint dee Projet stëmmen, well d'Regierung mam leschten Text ëmmerhin erëm, an eisen Aen zumindest, de richtege Wee vu méi Tester gaangen ass, op de Wee vum 2G plus. Mee mat dësem Gesetz bleift elo wuel just nach en 2G plus-chen iwwreg. Mir Piraten hätten eis ganz kloer gewënscht, datt d'Testen erëm eng essentiell Roll an eiser Covid-Politik géing spillen. Mir hu gefuerdert a fuerderen ëmmer nach, datt jidderee sech soll testen, egal ob geimpft, net geimpft oder geboostert. Mir fuerderen, datt d'Patronen finanziell ënnerstëtzt ginn, wat de Kaf vu Schnelltester fir Employéen ugeet. A mir fuerderen, datt de Large-Scale-Testing erëm opgemaach gëtt, bis d'Situatioun sech erëm berouegt. All dat geschitt mat dësem Text awer net. Mir gi mat dësem Gesetz kee Schrëtt no vir wat d'Testen ugeet, mee een no hannen. Hei stëmmt de Staatsrot eis och kloer zou, well och dee versteet net firwat mer virun den aktuellen Zuelen d'Regele méi labber maachen. An et passt jo och net bei den Exposé des motifs vum virleiende Gesetz, wou d'Regierung selwer dovu schwätzt, wéi schwiereg déi aktuell Situatioun wéinst der Omikron-Variant ass. An Zäite vum Large-Scale-Testing hu mer zwëschent 60 bis 80.000 Tester d'Woch gemaach. Dëser Deeg packe mer der just nach 20 bis 30.000 pro Woch. A souguer um Héichpunkt vun den Impfungen am Summer d'lescht Joer ware mer nach ëmmer bei 40.000, also nach ëmmer zwëschent 50 an 100 Prozent méi wéi aktuell. Et dierf also keng Excuse sinn. An och d'Laboen hu rezent an der Press gesot, datt se ouni Problem genuch Material zumindest hätte fir 7.000 Tester den Dag ze maachen. Wann een dat da mol 7 multiplizéiert, da kënnt ee ganz séier op méi wéi 20.000 Tester. Do muss ee kee Mathematiker dofir sinn. Déi aktuell Testkapazitéite kommen Un hir Grenzen, well d'Leit mussen deeglaang op e Rendez-vous waarden an, oder stonnelaang an enger Schlaang stoen, fir sech ze testen. Ob stonnelaang an enger Schlaang stoe wärend enger globaler Pandemie elo wierklech sanitär déi richteg Approche ass, woen ech elo mol ze bezweifelen. Well wie virdrunner net krank war, dee geet sécherlech krank heem, wann en an der Keelt zwou oder dräi Stonne gewaart huet, fir en Test ze maachen. Dat ass also wärend de Wanterméint bei enger Virusvariant, déi méi ustiechend ass wéi alles, wat mer bis elo kannt hunn, méi wéi suboptimal. Här President, wa mer dës Variant wëllen an de Grëff kréien, musse mer all d'Mëttele mobiliséieren, déi mer hunn. Keng vun de Mesurë fir de Virus anzedämmen ass perfekt, an dofir musse mer vill verschidde Mesurë Vill verschidden onperfekt Mesuren iwwertenee leeën, fir esou perfekt wéi méiglech ze ginn. De sougenanntene Kéisscheifemodell, deen ech scho beim leschten Text erwähnt hunn, weist kloer, datt Testen, Masken, Impfen, Distanz, Lëften, Hygiènesreegelen wichteg Facteure sinn, fir d'Infektiounsgeschehen anzedämmen. Dofir musse mer kucken, datt jiddereen, dee sech wëll teste loossen, dat och den Dag selwer, spéitstens den Dag dono ka maachen, ouni véier Stonnen am Reen ze stoen. A gläichzäiteg musse mer och kucken, datt kee fënnef Stonnen an enger Schlaang muss stoen, fir eng Impfung ze kréien, well och hei verléiere mer Leit. Et ass gewosst, datt déi, déi sech elo fir d'éischte Kéier impfe loossen, dat net grad Maachen, well se vu Freed an d'Lut sprangen, fir de Vaccin ze kréien. Soss wieren se wuel éischter gaangen. Et geet also drëms, dëse Leit esou einfach a bequem wéi méiglech eng Impfung ze offréieren. Et muss ganz einfach sinn, e Rendez-vous ze kréien an et muss een een no bei sech doheem kënne kréien. Dat ass grad am Norden och mat de Pop-Uppen net onbedéngt gi gewiescht, wann ee sech enker d'Lëscht vun de rezente Pop-Up-Impfzentren ukuckt. A wa mer da bei de Pop-Up-Impfzentre sinn, Da gëtt et d'Geschichte vun ënnert anerem engem e leschte Weekend, wou et da esou war, datt dee Moment, wou en opgaangen ass, ware scho keng Rendez-vouse méi do, d'Tickete ware schonn all fort, an dee leschten ass, meng ech, fënnef Stonnen no Ouverture da geimpft ginn, huet awer misste fënnef Stonnen do an der Schlaang stoen. Mir riskéieren a sou Situatiounen, datt d'Leit eis nach am leschte Moment ofsprangen an ouni eng Impfung heem ginn. An dat gëllt et awer mat alle Mëttelen ze verhënneren. Här President, Mat den neie Reegele gëtt den 2G-Modell, den 2G-Plus-Modell, esou komplizéiert, datt een ouni adaptéiert CovidCheck-App emol als éischt muss de Kalenner an de Gesetzestext eraushuele fir ze kucken, wéi laang da elo déi lescht Impfung vun der Persoun virun engem dann elo schonn hier ass, an dobäi net nëmmen a Méint, mee direkt an Deeg rechnen, wat dat dann elo bedeit. Dofir ass et wichteg, an ech si frou, datt de Minister mer dat virdrun nach konnt confirméieren, datt den Owend ëm Mëtternuet och déi nei CovidCheck-App disponibel ass, déi deen neie 2G-Plus ofbilde kann, mat deenen 180 Deeg. Mir hunn et d'lescht Kéier kritiséiert, wou et véier Deeg gedauert huet, nodeem mer e Gesetz gestëmmt haten, fir eng nei App ze lancéieren. Do muss ee sech heiansdo d'Fro stellen, ob een net och muss d'Outien direkt zur Verfügung stellen. Dës Kéier ass et esouwäit. Dofir soen ech Merci. Ech felicitéieren där Ekipp, déi derhannert stécht. Dat ass net ëmmer einfach an dat muss een dann och kënne soen, wann eppes gutt gemaach ass. Mam neie Gesetz soll dann och nach d'Quarantänzäit fir d'Isolatiounszäit fir geimpfte Persoune vun 10 op 6 Deeg erofgeschrauft ginn. Leider konnt den Direkter vun der Santé eis hei keng wëssenschaftlech Erkenntnisser virleeën. déi dëse Schrëtt géifen ënnerstëtzen. Et gouf scho gesot vun de Kolleeginnen a Kolleegen, an am Contraire, an dat huet mech awer e bëssen erschreckt, am Contraire, en huet vun interne geheimen Dokumenter vum ECDC geschwat, déi en den Deputéierten net kéint weisen. Ma esou baut ee kee Vertrauen op an déi Mesuren. Mir stëmmen hei e Gesetz op Basis vum Héiresoe vum Direkter vun der Santé. Ech gleewen dem Här, dem Dokter Schmit, datt en dat esou vum ECDC gesot kritt. Mee ech géif awer ganz gäre kënne kucken, wat sinn d'Sourcen? Ech géif gären déi jeeweileg Mediekritik selwer kënne maachen, wëssen, wou kënnt et hier, wéi eng Papere sinn et. Mee anscheinend sinn et keng publizéiert Dokumenter, et sinn am Moment intern Aarbechtsdokumenter vum ECDC, op déi mir eis hei baséieren, ouni datt dës Chamber déi Dokumenter virun sech huet. Dat fannen ech perséinlech net seriö, fir e Gesetz ze stëmmen op Basis vun Dokumenter, déi mer selwer net kënne consultéieren. Herno ass et nach ëmmer eng Fro, ob dann all Eenzelen se géif consultéieren. Mee zumindest d'Méiglechkeet misste mer awer hu wa mer qualitativ héichwäerteg Gesetzer hei wëlle stëmmen. Mir Pirate verstinn awer och, datt et wéinst den héijen Infektiounszuelen op eemol ganz séier ka goen a mer ouni genuch Doktere, Pflegepersonal, Pompjeeë, Polizisten oder Educateure kéinten do stoen. Mir hätten eis awer gewënscht, datt déi zwee Schnelltester, déi um fënnefte respektiv um sechsten Dag vun der Isolatioun solle gemaach ginn, keng Autotester gewiescht wieren. Dëst well et bei den Autotester ëmmer méi falsch Resultater gëtt, wéi wann e Professionellen se mécht. Awer och well d'Salariéen sech esou kënnen ënner Drock gesat fillen, fir séier erëm schaffen ze goen, an dofir den Test vläit net esou genau maachen, well se den Drock vun hirem Patron spieren. Hei wier et an eisen Aen besser gewiescht, et hätt een de Leit zwee personaliséiert Codë geschéckt, mat deene si dann hätten e Rendez-vous kënnen ausmachen, fir e professionellen Test doheem ze kréien, heem, well e Covid-Positive soll sech net an eng Schlaang stelle goen, fir do dann eventuell nach aner unzestiechen, wann en net schonn nees negativ wier. Mir hunn de System jo och schonn um Lafen, fir déi Coden ze generéieren an auszedeelen, fir déi Leit, déi am Moment op hir zweet Impfung waarden. De Site um myguichet wär also quasi prett gewiescht, technesch hätt dat kee Problem gemaach. Finanziell hätt et sécherlech eppes kascht. Mir hätte warscheinlech Leit misste rekrutéieren, mir hätte warscheinlech misste Gefierer zur Verfügung stellen. Bref, dat sinn zousätzlech Käschten, mee ech mengen, déi wären an der Sécherheet vun de Leit gutt investéiert gewiescht. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, et ass net d'Zäit fir d'Covid-Mesuren ze labberen, et ass d'Zäit fir alles géint dëse Virus ze mobiliséieren, wat mer och nëmme kënne mobiliséieren. Mir Pirate sti fir méi Tester, komplett onofhängeg vum Impfstatus, an net fir manner. Den ECDC seet, datt ee wann ee méi wéi 5 Prozent Positiver, positiv Tester, huet, datt een d'Kontroll verluer hätt vun der Situatioun, datt een eben net méi all Infektioun géif fannen, datt Contact Tracing net méi ka fonctionnéieren, well ee ganz einfach net méi all Infektioun detektéiert. Domadder kënnt dann nach derbäi, datt elo an dem Enseignement nëmmen nach deelweis fakultativ PCR-Tester agefouert ginn, wat an eisen Aen dozou féiert, datt eis Inzidenzzuelen nach méi verfälscht ginn a sech d'Regierung u sech hei kënschtlech niddreg Inzidenzzuele wëllt erkafen um Réck vun der Gesondheet vun de Kanner a Jugendlechen, déi do betraff sinn. An da kënnt awer nach ee Kritikpunkt, an dee wëll ech och nach lassginn, wat Käschte vun de Schnelltester elo fir op d'Aarbecht ugeet. Déi komme jo elo gläich a Kraaft. An do ass mer eppes opgefall, wat ech d'Leschter leider nach net soe konnt. An dat ass, dat sinn u sech Frais d'obtention'en op der Steiererklärung. Well et si Käschten, déi, fir op d'Aarbecht ze goen, onabdéngbar sinn. Dat heescht, éischtens emol ass et fir een, dee gutt verdéngt, vill méi einfach, fir sech déi Suen ze leeschten, wéi fir een, deen nëmmen de Mindestloun verdéngt. Mee nom steierleche Virdeel, deen duerch d'Frais d'obtention kënnen entstoen, ka bei engem, deen um Seuil, deen um maximale Steiersaz ass, kascht de Schnelltest just nach 11,60 Euro, a fir deen, deen de Mindestloun verdéngt, kascht en 18,60 Euro. Dat heescht, net nëmmen ass et e méi groussen Deel vum Salaire fir déi Äermsten, mee den Test kascht effektiv herno méi. Ech fannen, datt dat eng wierklech antisozial Mesure ass, déi u sech just den Impfdrock bei deenen Äermste verstärkt, während déi Räichte sech hei fräikafe kënnen. An esou eppes kënne mir net matdroen. A wann dat heiten alles ass, wat mer géint den Endgéigner Omikron kënnen opfueren, da geet et net duer an da gesinn ech schwaarz. An dofir stëmme mir dëst Gesetz net mat. Ech wënsche Merci.